Теле дә мәнле, җырлары да ямьле. Ул үз юлын медицина өлкәсеннән башлап җибәрә. Уналты ел буе кастильянша булып эшли ул. Ике баласын тотып, бернәрсәсез урамда басып калган чаклары да була, тик эшмәкәрлек барысын да тәртипкә китерә. Бүген ул өздереп җырлый, үзенең яраткан җырларын иҗат итә һәм әлеге тормышта үз юлын озак эзләгән ханым ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләре начар микән? Менә хәзер беләбез. Әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ачыктан ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Башкортстаннан килгән танылган автор башкаручы Зарема Әюпова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Хәерле көн, исәнмесез. Зарема ханым, сез инде бүгенге көндә 400 дән артык җыр язган танылган автор башкаручы әйтеп китте. Шулай ук сезнең әле 5 аудио җыентыгыгыз, 5 клибыгыз бар. Тик болар бит әле барысы да тиз генә килмәгән. 20 яшьлек шәфкать туташыннан бүгенге көндәге шушы танылган 400 дән артык җыр язган автор башкаручыга ничек үсеп җиттегез? Катлаулы юл булдымы бу? 20 яшьлек шәфкать туташы булганда мин әле җырлар да, шигырьләр дә язмый торган идем. Мин бары тик үзешчән җырчылар э, конкурсында, концертларында катнашып йөрдем һәм э, эшләп йөрдем. Шафран курортында иде бу хәл. Шуннан соң инде ике ел эшләгәннән соң тормышка чыгып, ирем белән Уфага килдек яшәргә. Ирем Уфаныкые. Э, торырга урын булмагач соң инде мин э, шушы медицинаны калдырдым шул вакытта э, вакытлыча дип кенә бер неге общежитиега костеляншыл урнаштым Вакытлыча гына дигән дип уйлаган фикерләр дөрес булмады, ул 16 ел ярымга сузылды. Менә шул эшләгән вакытта мин үземне кеше язмышы яшәгән кебек хис итә дирем. Ул минеке түгел. Мин бу тормышта икенче юлда булырга тиеш идем. Менә әйтерсең дә мин удашкан кеше кебек. Үземне эзләп карыйм. төрле ниләрдә бәйләм нинә кружогын әй укып чыгам бит инде бәйләмгә дә тегүгә я шуннан соң инде косметология курсларын бетерәм шуннан колледжны бетердем финансовый шуннан институтны бетерәм мин үземне эзлим юк болар берсе дә минеке түгелләр шул тиклем менә уналты ел буена эзләнеп мин хәтта чиргә сабыштым Мин аритмия белән чирле башладым. Минем аритмия ел саен мин гарнизонда ятаем. Менә шуңа күрә әйтәсем килә, һәр кешенең бу тормышка килгәч үз юлы бар. Ана шул үз юлын тапмаса, кеше бәхетсез була ул. Үз юлын табарга тиеш. Э, шуны итеп, 16 э, ел гомер үтеп китте. Иптәшем мәрхүм булды. Мин инде теге балаларны бит инде ул кылдавчик нейне хезмәт зарплатасына хезмәт хакы белән генә үстерәр мидер инде. Шуңа күрә уйлый, уйлый, уйлый торгач тын эшкуарлык белән шөгыльләнә башларга башларга дигән фикергә килдем. Нидән суд алып, зур гына сумманы алып, мин үземә магазин ачып җибәрдем. Һәм ярты елда үтмәде, белер-белмәс көе Эшли башлагачтын, банкрот булып, шул судны түләр өчен булган бүлмәне сатып, балаларым белән урамда торып калдым. Менә шушы вакыйга турында тагын аерым сорап китим әле. Чынлап та бик кыен вакыт шулай бит, әле бу вакытта сезгә әтиегез төшегезгә дә кергән, мәрхүм әтиегез. Әйе. Ничек шушы кыенлыкларны җиңеп чыга алдыгыз? Ике бала белән и урамда. Ике бала белән. Әйе, мин әле аны туганнарыма да сөйләмим, берсенә дә белдермим. Әйе. Беренчедән, оят үзем өчен. Мин бит инде теге шкуарлык белән шөгыльләнәм дип үземне ничектер менә ни дип э, мин үземне дигән хис иткән идем. Булдыра алам дип. Ни килеп чыкты булдыра алмыйм икән. Туганнарыма да беркемгә дә әйтмәдем. Төннәр буе, көннәр буе уйлый торгач та инде ни э, менә үземә ничек әйтим, үземә установка куйдым димме инде менә. Менә барыбер яхшы булачак, Башкача булуы мөмкин түгел дигән установканы үземә куйдым. Бәлки шул ярдәм итте микән инде. Шуннан соң шушы чорда миңа әтием төшемә керә. Әтием әйтә, миңа бер пачка акча суза әтием. Ул әйтә, миңа син кызым кайгырма, синең бар да булачак ди. Менә шушы төшкә мин шул тиклем ышандым. Әллә шуның өчен микән инде нигә гел теге ни менә деловой кешеләр сорый башлады миңа. Алар белән очрашкам бит инде ни турында сөйләшәбез, эш турында. Алар миңа әйтәләр, менә син менә бу елдан барып кара, син менә бу елдан барып кара дип. Шулай итеп эшләрне үзгәртә, үзгәртә торгаштан сәүдә белән заниматься итә башладым. Ләкин тормышыгызда балаларыгыз бер кемнән дә ким хур булмасын дигән кагыйдә тормыш девизыгызга әйләнгән.
Тормыш э, иптәшем үлеп китте бит инде, мәрхүм булды инде. Шуннан соң зарплата ул зарплата хезмәт хакына әлбәттә ике баланы үстереп булмый бит инде Ә балаларым минем кеше арасында ким хур булмасыннар дигән уй минем девизыма әйләнә, тормыш девизыма. Шуның өчен мин менә шушы школалыкка кереп киттем дә инде. Кереп киттем дә, ничек кереп киттем, шулай килеп чыктым инде мин. Ана шул девиз белән мин кайда гына батмадым да, кайда гына янмадым. Балаларыгыз илһам күче дә биреп торамы иҗатта да Зәлимә ханым? Менә э, балаларым әлбәттә илһам көче бирәләр. Әй, без нинди генә эшләсәк тә, балалар белән без утырып сөйләшәбез. киңәшләшеп утырып сөйләшәм мин алар белән. Мин һәрбер сүземне аларга сөйлим. Алар сезгә киңәшчеләр дә инде Киңәшчеләр дә алар миңа, әйе, алар миңа зур киңәшче, әйе, зур киңәшче, әйе.
Тормыш юлы Зарима ханым чынлап та җиңел булмаган. Тик шулай да бүгенге тормыш биеклегеннән карап, боларның барысы да автор башкаручы иҗаты өчен файдалы булуын аңлыйсызмы? Әлбәттә, менә әгәр дә мин шушы авыр юлларны үтмәсәм, мин бәлки жыр яза башламаган булыр идем. Шул шул менә. Чөнки менә шул иң катлаулы вакытта мин кинәт кенә шигырь яза башладым. Көйләр яза башладым. Башта мин аңа аптырый идем. Аннан соң инде көннән көн, көн көндә жыр язам, көндә жыр язам. Башта инде үземнең шигырьләремне яздым. Шуннан соң инде авторлар үзләренең шигырьләрен тәкъдим иткәч, аларның шигырьләрен яза башладым. Шуннан соң менә шушы авыр, менә шул котлаулы юл минем өчен бик зур файдалы дип уйлыйм. Мин рух яктан үстем. Вот менә бәхет, ул бит бәхет бит ул менә материальный ценность түгел, ә ул духовный ценность, русча әйткәндә. Шулай бит, әйе. Әйе. Мин бәхетнең нәрсә икәнен аңлый башладым. Бәхет бит ул теге тулаем бер әйбер түгел бит инде. Ул бары мизгелләрдән тора. менә шул бәхет мизгелләрне бәхет дип тану ул үзе бер бәхет бит әле менә мин шуны танырга өйрәндем шулаймы әйе шул бер э, бәхетегезнең кечкенә генә өлеше ул сезгә җырлар язу сәләте килеп төшү бу хәл көтмәгәндә генә булган бугай башта әле туганнарыгызга әйтергә читенсенеп тә йөргәнсез дип беләм Әйе, мин башта әйтмәдем, берсен дә, чөнки бер ул безнең семьядан тыелган хәл юк бит инде. Сәер дип уйларлар дидегез. Әйе, ну, ышанмаслар дип уйладым ничектер менә, ничектер менә. Минем бер апам гына шигырь язадыр, ә башка гаиләбездә алай шигырь язган, җыр язган кеше юк бит инде. Баштарак әйтмичә йөрдем. Шуннан җырлап күрсәтәм. Сеңелем әзерләп күрсәтә. Мин бигрәк тә менә сеңелем белән шушы турыда сөйләштек инде без. Минем әзерләп күрсәтәм әйтәм, син бу җырны ишеткәнме әйтәм. Бәлки бу куян ишеткәндер. Юк, ишеткәнем юк ди. Көндез җыр язам. Бусын ишеткәнең юкмы? Аның аша гына үткәрәм әйе. Ялгыш, бәлки минем күңелемдә берәр кешенең җыры калгандыр дип куркытам. Менә әлдә шулай ул. Җыр язасың да, җырлап күрсәтәм. Берәр нәрсәгә ошама, берәрсенә генә ошамаганмы дип. Шуннан гына зыр итеп чыгарам. Ә ул сәләт ничек килеп төште? Койда, ялгышмасам, урамда йөргәндә дидегез. Автобуста барганда.
Автобуста барганда. Ә автобуста китеп барам, мин ниндер көй җырлыйм, көй көйләп китеп барам. Мин башта игътибар итмәдем аңа. Ниндидер бер көй килде сезгә, мин шуны көйли башлады. Мин китеп барам, миңа көй килә, менә мин тыңлыйм шул көйне, көйлим, тыңлыйм, тыңлыйм, тыңлыйм да, баштагылар мин онытайм да. Шуннан соң Икенче бер көй килә. Шуна мин алар ул вакытта диктофон юк ия. Мин аны яза язам теге бәләкәй кассетиклар бар бит. Шуңа кой йөгереп кенә кайтам да шуны язып куям. Шуна соң инде э, ни оңнадым инде бим шигырь язам дип. И шигырь язам утырам да, менә шигырь язам утырам да үзеннән үзем рифма дип шигырь языла. Э, яз, язылган җырларыгызны Зарима ханым сез э, ниндидер сатып алучылар эзләп таратып йөрмисез икән. Килсәләр биреп җибәрәсез, ә килмәсәләр үзегезнең күңел сандыгыгыз. Бу тыйнаклыкмы, әллә чынлап та э, сез җырларны үзегезнең күңелегез өчен, күңел саулыгы өчен язасызмы? Бу артык кирәкмәгән тыйнаклык дип беләм мин. Чөнки барыбер дә җырчылар белән контактка керә кирәк. Ә мин менә үземнең табигать буенча мин шулай контактка бик кереп бармыйм. тыйнаклыктырмы ул куркаклыктырмы ул нәрсәдә бар инде әгәр дә инде килеп сорасалар мин шатланып риза булам но безнең дә башкортстанда җырчылар үзләре язып миңа э, шушы җырыңны бир дип мин шатланып риза булам аннан соң концертларымда алар килеп миңа җырлыйлар ә менә бу эшне алга таба бизнес юлына салып җибәрәсегез киләме безнең дә танылган композиторларыбыз бар мисал өчен кемдер шуның хисабына гына яшәп ятырга мөмкин сезнең дә шушы җыр язу эшенә генә Шуның хисабына гына яшәү. Яшәү юк, анда уен юк минем. Юк, анда юк, юк, анда исәп юк минем, юк, юк. Аның өчен әлбәттә кеше белән аралашырсың, кеше белән сөйләшергә, контакт итәргә кирәк кеше белән иметь итәргә кирәк. Мин андый кеше булмадым, булмаячакмын, мин алай булдыра алмыйм мин. Шуңа күрә менә эшкуарлык минем үземнең иң энеем, главный дип уйлыйм мин аны, эшкуарлыгым. Ә бу иҗат юлы минем, ул минем белән, ул миндә. Минем белән йоклый, минем белән тора, минем белән ятам дигән кебек. Ул минем минем белән яши ул иҗат. Зарима ханым тамашачылар да белсен әле бүгенге көндә сезнең җырларыгызны нинди популяр башкаручылар җырлый һәм нинди җырлар алар? Мин күбесенчә халык стилендә язам бит инде. Минем җырларны менә халык җырларын җырлаучы җырчылар ала, Габделфәт Сафин, Айдар Галимов бер җырымны җырлый, шуннан соң инде үзе Марат Шайбаков, э, Ришат Галиханов, фәдис ганиев лилия бектимирова күпләр инде әйе мәртәбәле җырчылар ул җырчылар алгачтан инде мин бик тә әни горурланам җырларым белән чөнки алар бит теге халыкчан җырларын җырлыйлар эстрада көйләрен мин алай яза белмим инде язмыйм алай иҗат бакчагыз бүгенге көндә бик бай инде шулай да анда нинди җимеш җитеп бетми әле сезнең фикерегезчә минем фикеремчә иҗат баш иҗат бакчам шаулап чәчкә атсын өчен әлбәттә җырчылар җитешми Менә Татарстанда күпме җырчылар бар. Җырларымны бүгеннән таратып бирсәм дә, шаулап, гөрләп э, бакшам үсеп китер иде. Ә шулай да иҗат кешесе өчен аның иҗатына иң зур бәя нәрсә ул Зарима ханым? Минем уйлавымча, ул бәя әлбәттә инде кеше исем бирелсә, бит исем бирелсә, но минем уйлавымча, иң зур бәя иҗат кешесенә, әгәр дә аның җырын халык кабул итеп, кабатлап җырласа. менә шул шул иң халык халык теленә керсә халык теленә керсә менә шушы синең иҗатыңа зур бәя һәм уйлыйсың инде димәк мин тиккә генә язмыйм икән тик минем иҗатым кемгәдер кирәк икән дип уйлыйсың менә шулай ә зарима ханым ниндидер җырлар халык белән дә аралашып халык арасында йөрүдән дә туа аламы ниндидер берәр гыйбрәтле хәл күреп кайттыгыз ди күңелегезне әрнетте ди бер җәмгыятьтәге хәл урамдагы хәл менә андый алай миндә андый бар дип әйтә алмыйм мин юк әгәр дә мин тетрәндергеч шигырь очратсам яза алам менә э, радик э, хакимҗановның кортлар йорты дигән шигырын биргән ел миңа менә шушында менә шушы җырым туды менә шушы шигырьне укыгач ә күбесенчә мин башта көйләр язам Мин башта көйләрне язам да, диктофонга язып куям да, шуннан шуңа темалар эзлим. Әгәр дә инде шигырьдә мин әгәр дә теге күңелне бер җирен авырттырып, шемттереп ала торган бер җөмләсе генә булса да, менә шуннан соң җыр туа, шушылай гына. Баштарак мин нинди шигырь кулыма сорый, алдыма сорый, мин шуңа яза торган идем. Теге җыр булсын өчен сүз салып. Ә хәзер алай мин, мин Шагыйрьләрчә биргәндә дә мин әйтәм, «Ә, мөмкинме шуны үзгәртергә, шулча үзгәртеп бирергә мөмкинме димән. Әгәр дә мөмкин дисәләр, әлбәттә мин аны үзем үзгәртеп бирәм. Ә. Ничек кирәк? Менә мин күңелемә ничек кирәк, мин шулай үзгәртәм аны. Урыннары белән алмаштырсаң да мәгънәсе үзгәрә. Җырда, шигырьдә, чөнки шигырьнең мәгънәсе булса, ул бит шигырь бит ул барыбер дә. Аны җырның һәр обороты белән, һәрбер тиге нотасы белән тиге мине чәчәкне раскрывать иткән кебек шушы сүзләрне бит раскрывать итеп җибәрәсең көй белән әйе көй шундый килеп чыга чыга әгәр дә шигырың мәгънәле булса шигырьләр иҗат итү әлбәттә сезгә бик якын һөнәр чөнки танылган басмаларда бермә бер шигырьләрегез дә басылып килә ә кайсы Авыррак тудырыла сезнең өчен шигырь язумы, көй язумы? Көй язу минем өчен ул э, җиңел дип әйтмим мин аны. Көйне ну язып була, аның бит көйнең бит э, изюминкасы булырга тиеш. Аны көйне көйне уны язып утырырга була ул. Ул миңа җиңелрәк бирелә әлбәттә ки. Ә шигырь өчен миңа миңа ниндидер бер ситуация кирәк. Менә шушы ситуация килеп чыкса, мин шуның эченә кереп кенә утырам да шушы образга димме. Шуннардан язып кына куям. Ә былай торып ди, көн дә утырып шигырь язмыйм мин. Юк. Миңа ул ансы нирәк котлаулырак. Халыктан тәнкыйть ишетәсезме? Хай бу җырым мәгънәсез булган, хай бу җырым бик әйбәт булган. Һәм ничек кабул итәсез үз адресыгызга булган уңай һәм тискәре тәнкыйтьләрне, Зарима ханым? Менә Аллага шөкер, Миңе килеп әйткәннәре юк, укыганым юк. Бәлки мине ишеттермиләрдер. Мин теге әйтәм бит, кеше белән бик аралашып яшәмим. Ә болай ишеткән юк, Аллага шөкер. Алай танкыйт сүзләрен ишеткән юк. Әгәр дә инде булса, мин аны кабул итәм, чөнки ул бит танкыйт, алар бит аны дөресен әйтәләр. Кирәк, кирәк, аны бит. Димәк, дөрес түгел. Димәк, алар әйткәннәр икән, алар дөрес әйткәннәр. Шул җирендә ялгыш бар икән, төзәтеп җибәрәсең. Шулай бит. Мәгънәсез икән. Димәк, мәгънә кертергә кирәк. Хаталарны җиңелдән төзәтәсезме тормышта, иҗатта? Бик авырмы хаталарны төзәтү? Хата, хат... Зарима Юпова. Нинди хата?
Кайбер хаталарны бәлки төзәтеп тә бетереп булмый. Тормыш хаталарын.
Тормыш хаталарын, әйе, тормыш хаталарын үзгәртеп булмый. Ул бит үтеп киткән хәзер, аны кире кире күтәреп булмый, әйе. Үткән үткән инде. Ну шушы хатаны кабаттан мин инде шул эшкуарлыкны алам инде. Менә миннән дә бер мәртәбә я әнигә батканмын икән әнигә бурычка. Икенче кабат мин эшләмим бит менә. Әтиге хатаны булганын инде төзәтеп булмый инде. Бурычны кайтарасың да. Ә иҗатта була.
Ялгышмасам, кайбер җырчылар уңышсыз чыккан клипларны да икенче тапкыр төшереп карыйлар. Андый чираклар, мисал өчен, әйе, шундый хаталар. Сездә ничегрәк? Мин алай итеп икешәр мәртәбә төшергән юк, мин теге ничек дип әйтим инде. Клиплар да күп түгел бит инде минем, бишәү генә инде. Минем инде в основном дигән концерттагы ниләр җырлар. Ялгышлар була инде ул аларны теге мин үземне карыйм да инде, эх, менә шул җирендә шулай кирәгие. Менә бу җирендә кирәгие. Мин үзем бик кенә үземә тәнкыйтьлемен мин. Әйе. Үзем үземә бик бик нык тәнкыйтьлимен ул дигән инде ансынык авыр хәл ансы сезнең иҗатыгызның иң кайнар ноктасында без инде әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап рекламада карап узыйк әле бездә реклама